Chhibai leh vek ule ka lo let leh tawh a, hei vawiin chu ka tih ngai loh thil ka rawn ti dawn a, keima video Instagram lama ka reel siam hnu hnung ber kha maw Mizo hla, Marydong-i hla ka rawn siam kha ka rawn react dawn a comment vel hi, a chhan chu comment kha ka nuih za lut tuk a, hei a hlimawm anih chu ka chhiar khan maw. a hma chiaha i video i Asoka makeup trend vel a rawn lar zo chiah khan ka rawn siam ve bawk sia tah khanin Mizo version Asoka Mizo version tih te kha a tam em em mai a i chuanin hei Mizo hla bikah hetiang tian la awm lo a a tha ka ti khawp mai tiang chi deuh comment ang te maw Khangte kha a awm a, hei hian ka lut ang a, hei hi a comment comment hi kan lo chhiar ang hemi ah hian maw chuan hei an kha ka ngah lut tuk a hei comment hi kan chhiar thla zel ang a a nalh lut tuk e tih vel ang chi chu engmah ka rawn chhiar lo ang a ka an an rawn sawi ang kha ih u Sofia i ang tawp tih kha a tam ta nih chu maw Sofia i kha ka ang. Ang min rawn tih kha in tam em em a i Sofia-i pawh hi a live hian hmuh chak awm khawp mai chhan chu hei i ka video ah hian Sofia-i a ang Sofia glow up lai tih te tih vel te kha a tam em em a chuan amah lo pawh hei khawi ah nge awm rawh kan chhiar thlan zel anga ti hian uh Eh tah hianin umm Sofia CCK hi chu ka hei lo maw le tih kha a rawn ni leh bawk a, ka an bik ah khan auh ka rawn chhiar dawn hei ka duh awi ka duh lutuk thiam ve tih ang chi kha chu ka rawn chhiar chuang lo ang a, chuan umm makeup hi hmeichhia tan hian hmangaih ngawih ngawih a ngai nih hi tih te ih Malsawmkima tih khan a rawn comment a. Chuan Sofia CCK hi chu ka hei lo mawle tih nichina ka chhiar zawh chiah comment hnuaiah pawh hian hei kha kha hming te tih khan a rawn comment a maw. Rhoda chhak chhuak tih khan an in ang ka ti kei pawh a rawn tia chuan Tefaki hmar tih hian kei pawh a ti leh bawk a chuan Vanzampuii tih hian hming te comment hi a va reply a comment ka check Chhan an in ang tak tak a rawn ti leh a chuan Rinthlei tete a tih hian ah tah chumi comment ah comment ngai bawk khan a rawn reply ve a ka en thuak a a ni bawk a tia a rawn ti bawk a nih chu chuan ah hetah hian kan chhiar thla leh zel ang a hei eh ka sawi ang khan tah hian Asoka Mizo version tih kha eh Hlimi fifteen tih khan a rawn comment a maw chuan eh. pakhat khan a rawn reply a ka sawi tum tak a tia emoji nui lem kha a rawn dah bawk a chuan ahh a hnuai chiah khan mi dang pakhat khan a rawn comment leh a ka rilrua rawn awm zawk a rawn tia emoji nui lem kha a rawn dah leh a nih chu ka lai thleng kha kan chhiar phawt ang a hei keimah hi ahh mizo milar te ah hian in ang min tih hi an tam lutuk a sofia cc ke te chuan ahh Hmanah pawh hei Zorinzuali lar vang lai khan Zorinzuali khiang te emaw ka ti che a, tih ang chi te kha ih a ni tawh bawk a. Chuan umm hei tun hnai bik ah chuanin umm zai hau chhum te pawh ang min lo ti te pawh an awm ta maw chuan, zaithiam te leh zaithiam lo te pawh a lar na dang dang ang chi a lar ang chi kha chuan aunty biakin a nupui chhantei kha i ang ka ti i ni maw ka tia tih ang chi te kha hei mizo milar hian an hi ka ngah lutuk a keimah pawh hian mak ka ti ni chu chuan i hmanah pawh Ka tleirawl lai maw ti mai ang, kan tleirawl chhuah nu lat tirh vel a, Zualbawi a rawn lar lai pawh khan Zualbawi maw min ti bawk tawh a, tah khan chuan hei ka la cher over lo ta, i keima tawk ah hei ka la mum nalh ve a ni chu, Khanglai te khan in Zualbawi, Zualbawi maw min tih vang te khan hei bazar ah te pawh khan min chi bei tum te kha ka tawng nual thin a ni chu, kan in an lo teh reng nen a ni chu hei a hmai te kha a lo bial a, kei chu ka hmai a lo tung a. Hmai tung deuh ang min tih hi chu ka la hrethiam deuh a, ih chuan ang min tih ah hian keimah pawh a ka an duh hmel e, intih te pawh hi ka lo nei ve thin tho ni chu. Chuan aw hei Sofia CCK pawh hianin a lo comment ve a ni hi hei, tah hian maw a heta hi khaw nge aw hei heta hi a lo comment ve a, heart heart shape mitmeng khan a rawn comment ve ta, ih chuan. Ih pakhat Chhetri tih hian a lo reply a Sofia-i comment ah hian U Sofia in in ang deuh a rawn ti leh ta nui lem kha dah ta ni chu Sofia hi i lar hle mai hei ih keimah neh hian mi hian in ang min ti nasa ropui sia hmuh te pawh ka chak a nakina remchang ah la in hmu ila video te la siam dun ila chhang. Kan in an vang hrim hrim in kan kan lan dun angai tlat screen khat ah chuan comment hi kan chhiar tha leng a het tam lutuk a Sofia ccc nen in ang zek Sofia ccc ang daih te min tia aw chuan ang daih a rawn tih tak ah kha chuan in thil rawn sawi fiah duh ka nei a hei ta hian Sophia CCK nen in an zia a tam khawp mai a ka chhiar cheng lo i Sophia nen in ang min tih na comment hi maw chuan hei tah pawh hian nichin a ka sawi ang khan NT biakim a nupui ang ve te min rawn ti leh bawk a thenin chuan ahh hetah hian chhuk thla lei la. Sofia CCK in in ang tawp tih kha Sofia CCK nen khan in va han in ang chiang kuang ve le tih te awi tam lut tuk Sofia nen khan kan lo in ang hle dawn a tunah pawh hian hei ka lan dan hi mihring te hi kan inchei dan a zir te kan hairstyle a zir te hian kan looks hi a dang vek a chuan a bikin make up khami video ka make up kha ka rawn sawi fiah lawk ang ih ka duhthusam angin ka siam lo ni chu khami reels kha maw umm ka youtube channel zawkah pawh khanin ka post tho ta khami video ka siam ni khan ka buai lutuk a chawhnu lamah khanin ih ka make up kha duhthusam ang khanin ka ka inchei zo hman lo a nih ber chu final look kha ka ti zo hman lo a chuan a tu ka emaw ka hman hun a chhun zawm tur khanin video ha ka siam chhun zawm lo ni chu reels na kha maw chuan mase i mizo hla khanin ti khan la awm lo vang khan keimah khanin hei ka publish chak tawh lut tuk a i a final lu kha duh thusam ang khanin ka inchei hman ta lo a kha kha ka nghak hman lo nih ber chu chuan i ka inchei ni khan Ka tih hman loh vang khan a tuk kha Sunday a nia. Sunday ah khanin kan pa khanin hei sawta ka thianpa te in an englo an indang thar ve a. Tah chuan chu eikhawm an tia ka lang aw tia aw ka tia. Chuan ka lo theihnghilh daih a chuan hei makeup kha simple deuhin ih-- Kan inchei mai mai teh ang ka tih kha ih ka lo theihnghilh a, hei chhuahpui nana tlema inchei ve deuh si a ka inhriat avang han hei ka zak leh deuh a, chuan ih bakah video khami reels ami tur a chhunzawmna tur kha siam siam tur khan rilru kha ka lo insiam ve tawh sia kan pa bulah khan ui kan kan lo kal ve lo mai a nangmah in va ei mai erawh kha ka tia maw chuan ka kal ta lo ta a. Chuan tah khan hei a tlai tawh lutuk ni tlat tawh kha pawh kha hei a eng tawh lo chuan hei makeup chu lightning hi pawimawh em em a eng ang a makeup nalh leh tha te pawh in hnawih mai la hei video ah te thlalak ah te lang nalh tur chuan lightning a pawimawh ta tuna video ka shoot lai pawn hei khua la eng ta nih chu chuan ih duhthusam ang in hei a lan dan te pawh kha a la lang smooth ve deuh ta khami video ka siam Reels kha ka siam zan khan final look kha ka sam te pawh kha ka duh thusam angin ka ti lo ka sam kha ka tih tum dan chuan hei pawh ngil veka ngil siau ang khan maw tiang khan tih ka tum a chuan ih thawmhnaw te pawh hi hei ih makeup transformation pui tak tak kan en thin ho chu hei an hriat angin ih collaboration ah mi eh thawmhnaw eng nge mawni brand vel an in collaborate pui a ni lo pawn ih-- Khat anmahni kha a hei an neina tlin hrim hrim a, tiang khan thawmhnaw te pawh hian lo zir a ngai a, chuan kan hair style te kha pawimawh ta ni chu makeup ngawr ngawr makeup a pawimawh rual rual in sam kan sam tih dan hi kan hmel chan ve ang vel a nia, tunah pawh hian hei ka sam vang hian ka hmel hi dang in ti vek mai a thei a, tuna ka lan dan ka hmel hi tunge ka an Comment ah khan lo sawi leh ula. Chuan hemi zawh hian sam lem pakhat ka va vuah leh chin anga tah chuan in hrethiam chiang. Ka makeup hi chu ka thlak chuang lo anga mahse ka hair style vang khan ka hmel a danglam thei lutuk a nih chu. Chuvang chuan in aw khami ka reels naah khan in han sawi chhun han lut chhun zawm leh ta ila. Ka rent kha light ka ring light saw chhia a maw ka ring light saw chhia a ih light ka nei chhe lutuk a hei hemi. Khua thim tawh ni chu khami reels ka siam khan chuan hemi light hi ah hemi light hi ka neih ka like neih chhun a ni ta chhanchhani thiannu hi a lo leng bawk a maw chuan ka hman hmawh tawh si nge video inchei kha inchei peih lehna thlarau kha ka neih tawh lo ni chu chuan video kha edit Chak tawh a ti khan in i reels kha siam zawh vat vat kha ka chak tawh sia khami video kha a final look kha kha ka hmang tawp a chuan ka ka shoot lai phei chuan chu hei hi ti hian milo en teh ka tia ka ken tir a maw chuan chhanichha nu chu hei amah ai upa ve daih tawh a nia kum riat a ni tawh ang ka ring chu chu ti hian ka in en tir a ui a kut te kha kham lutuk a an chu chu ka kut a kham tawh e ti kha tia maw ui lo ti leh lawk rawh ka zauh tep ka zauh tep ka tia ti khan in Ka in en chawp tir kha nia vawi khat shoot mai ah khan a lo fuh lo ve thin bawk nen a transition khami eh a hma chiah a kan tih na nen a ih in ang ve deuh tur a tih ve zel kha ngai sia ka ti fuh hlei thei lo tlai tawh na ka line ka ti fuh hlei thei lo a mahse eh tikhan in hei ka rawn edit tawp tawh a nih chu ih ka hman hmawh tawh lutuk vangin a final look tur ah khan in. Ka in chei tha ang ka tih kha ka in chei tha leh peih ta si lo a tiang khan in ka rawn ti ta a ni chuan umm hei comment ah hian a then chuan in hei a va buai thlak tih te pawn hei nui lem khan rawn dah a nih chu chuan ah mahse hei comment te pawh a tha lam hei awi ka duh lutuk ka duh ka duh tih ang chi te nalh lutuk tih ang chi te pawh tam tak a awm comment a tam lutuk a nih chu. mahse khan ka chu ka rawn chhiar kher lo ang a ih comment aw comment tlem a nuihzat thlak deuh hlek hei saka renthlei tih hianin hmeichhia hi rin chi pawh in nih tawh loh hi a a rawn ti a dik chiah tunlai hmeichhia te hi. tam tak hi chu hei keimahni chu makeup ringawt kan lo hmang ta zawk ta ih thenkhat phei chu hei tunah chuanin fillers te hnar zum loh te pawh engkim kha hei tun hma te chuan nung changa siam that thei loh an ti ta nih chu ih hmel oh oh hmel a siam that thei loh a nung changa siam that thei an ti an ti ta chu rawh tunah chuanin hmel te pawh hi lo siam that thei vek hmel pian te pawh a siam that thei vek a. Kan nung chang ber hi kan control thei lo zawk ta nih chu a nei tan chuan maw a hmelchhiat thei tawh loh makeup tel lo pawhin permanent in an inti hmel tha vek tawh mit meng hei mit tlangkawm nei lo te pawh mit tlangkawm an nei thei a chuan mit hmul te pawh vun hei vun chuar eng nge hmai hmai tar vek tawh te pawh hei ih-- Korea rama te phei chuan kum eng nge kum sawm sarih plus ho te pawh hi tam tak hei an hmai an face lift an tia ti hianin an pawh mar kha maw ka tiang ang chi an hmel a lang liang vek pawisa nei tan chuan a hmel chhiat thei tawh loh chuan he lah hian hei Asoka Mizo version tih pawh hi a rawn awm nual mai a chuan he lah hianin Suzy tih hianin a inmil lo lo ti ve vak vak atia nui lem kha a rawn dah anih chu ih a inmil leh mil lo chu ka hrelo mahse ih mizo hla ah hrim hrim khan hek transition ang chi kha a lo ngai lo vang khan ka siam chak a ka siam ve tawp a ka siam hma khan ka rilruah khan in hei keimah keimah khan in tian engtin nan ih khami hla kha rawn in play ta chuan ti hian ti ila tih vel khan hei ih a tih dan tur vel kha keimah khan a rawn awm tawp anih chu tikhan. Kan ti kual vel a, Asoka Mizo Version Transition leh hei an kut vei dan nen khan a lo inang ve bawk nen khan bakah Mega Transition kha chu khatiang vak bak khanin tih thlak danglam em em dan awm lo a, kan vir kual vak vak te nih loh chuan chutiangin hei kut tia tih vel ang chi deuh hlir kha a ni ta, a makeup inhnawih dan entir nan foundation kan inhnawih a, a ṭhenah chuan te an tih khan a spot ang ten a lang a, a ṭhenah chuan. Hei tin emaw ni xoxo tih vel ten hei tlema i an rawn makeup an in bel dan khan a ti danglam mai mai ta kut vei dan ang chi kha chu han thlak vak dan kha a awm in ka hre bik lo ve pawn maw chuan kan chhiar hmei aw hmeichhia rin mai mai lo tur aw tih te kha a rawn awm leh bawk ta before kha tha zawk before kha tha zawk te an rawn tia maw. Ka sawi tawn khan kei pawn final look kha ka duhthusam angin ka siam lo ka tih kha i in comment khatiang a hei inchei hma khan i hmel tha zawk tih ang chi te chuan hei then chuanin khami video ka siam khan makeup kha after kha hei in thlak hlawk hmel in thlak hlawk maw in transform hlawk anga lo hmuh kha tam tak khan an tum a nih chu kha kha a lo in thlak hlawk bawk si lo a ka lan dan kha natural bawk sia. ka makeup kha hei a heavy lo hrim hrim ta ih chhuahpui ngam mai theih ang chi khan ka inchei hrim hrim a ka mini khan ih kha vang khanin a awm lutuk tho a ih khatiang ang chi kan en ang chi ih makeup hei eng nge hnam dang ho teh ang chiah kha chuan an lo in transform hlawk hlawk bawk sia maw a awm ve reng kha kha chu. Chuan umm helai hi ka nui zal lutuk comment hi ka chhiar hial leh comment thar a rawn a rawn awm apiang hian ka nui hi za thei tawp a maw ih youtube a ka post pawh a then comment ka rawn chhiar anga tuna mi hi chu IG a mi hi ka rawn chhiar phut a chuan hei ih fifteen tih hian in Asoka thlarau in la man che ni maw tih pah khan nui lem a rawn dah chuan hei a hnuai chu hi ka rawn chhiar leh lawk anga u Sofia second version tih kha ni leh ta ni chung. IG atang chuan thla zawng kha ka rawn chhiar phawt ang a chuan youtube a ka post youtube comment kha tlem ka rawn chhiar leh lawk ang keimah in ka hlim ve tawp a ni chutia in comment ka chhiar hian maw i ka haw lo hrim hrim ania chuvang chuanin in duh duih in rawn comment ro in duh duih in rawn comment kha a thiang a ih mahse hei comment ahh ngeiawm deuh deuh ang chi chu keipawn ih ka chhiar leh tura ka duh lo ang chi chu delete hi chu ka nei ve zauh zauh mahse tam zawk hi chu ka delete lo bakah umm in fill a hei ka viewers te hi. chutianga comment lungchhiat thlak lutuk ang chi hi hate comments lutuk ang hi ka nei ve vak lo ni chu maw ih in fel khawp mai a chuan you youtube lama comment hi tlem ka rawn chhiar anga hetah pawh hian han lut ila sofia ccka ang tih kha a ni zel a.

Sofia CCK nen khan in van in ang ve a tawpah phei chuan in ang ka ti hle mai chu a rawn tia chuan an reply a tah hian kei pawn ka lo ti asin ang in an in ang tawp a tia pakhat in nui lem kha a rawn dah maw chuan umm. Ka ti kei pawh tih kha an rawn reply bawk a tih chu. Asoka Mizo Train tih kha a awm bawk a. Chuan hei tah pawh hianin umm so close a misual nu kha ang tawp te kha min rawn ti leh bawk a ni chu. i saw close a misual nu hi ang min ti ve zia mahse ka en ngai lo a eng e eng ang hmel pu nge ni ka hre lo hrim hrim a chuan i hmanah in ang min ti ve deuh thin pakhat chu maw i eng nge kha ahh hrineri imm hrineri kha ang min ti thin bawk a nih chu i ka phu lo ahh a hmel chu a tha ka ti vak chuang lo mahse a hmel a changkang ka tia maw chuan hei A hming hi ka chhiar duh ngem aw a, umm ka rawn chhiar mai ang aw a, ih an rawn comment miau alawm tiraw mi zawng zawng hmuh theihin Remte i tih hianin i hmelse e i thlereng bawk sia i inchei thiam lo si a mi rawn ti ni chu aw tah hianin thil ka rawn sawi lawk ang a hei hmelchhia intih tawp ang te hi chu umm. kei chu a tha ka ti lo a chhan chu kan hmel put dan kan pian te kan hmel te kan lan dan zawng zawng hi kan duh dan vek a ni lo a ih pathian min siam dan a nia duhthlang thei ni ila hmel tha deuh a eh hmel tha deuh ni te chu kan duh vek ang ti ru pian nalh deuh ni te vun nalh tak neih te ih sam tha tak neih te khatiang ang kha tu pawn kan duh a ni. ih mahse kha kha tû ngan kan nei thei lo a chhan chu ih pathian min siam ang ang kha kan pawm kan inpawm a ngai a ih chuvang chuanin mi an lan dan a hei ih kan an lan dan va sawi sel te va ti vak vak te hi kei chuan a ṭha ka ti lo a ih hemi englo velah khan mahni-- Mawi crossing video a shot sa a reply na kha a tha ka ti em em a ka rawn chhiar lawk ang ai mahni khan in hei a comment ah hian in maw a reply a hetah hian I think nge aw an rawn englo kha le. aw i a shorts video a cher lai a a post ah hian pakhat hianin i ang lo e i chhe lo sia a ti ni chu tunah khanin a awmzia chu amah kha a chhia a tia ah khami a video ah tawi te a a lan danah khan a chhe lo a ti sia chu chu i ang lo e i chhe lo sia a va ti ni awm tak a nia. chu chu amah mawi khan a rawn comment a a comment na kha a reply na kha ka chhiar ni chu ka rawn chhiar zuai ang a ahh a full chuan ka chhiar chuang lo ang a hetlai first para leh second para reply na hi ka rawn chhiar lawk ang youtube video ka siam hmasak ber hian ka fapa pahnih na ka pai lai a ni a fa han neih tawh chuan thisen tam tak kan hloh bakah taksa leh ruh zawng zawng insawi Kual a nih avang hian hmel leh rilruah pawh naupai hma chu tluk a har tawh. Chuti chung pawn nulat lai atang tawhin ka hmelthat leh chhiatah ka buai ngai lo. Pathian zarah ka nihna ka chiang a, ka hlimin ka konfi ve thin. Mizo hi hmel hmai fang lan danah kan incommend nasa lutuk a, a aia pawimawh zawk thil dang hi kan hmuh hmaih nasa tal lutuk hi a pawi ka ti tih khan a reply ni. A hnuai parah hi chu ka rawn chhiar tel tawh lo meng a. a dik ka ti lutuk a ka chhiar fuh kher kher a hei hi hemi ama video a shorts hi ahh ka subscribe ve a maw youtube channel nei mizo hi chu ka subscribe ve deuh vek a kei pawh hian hei ka en ve zeuh zeuh thin ta ih an video te hi ih mawi phei hi chu hei ka ngaisang ve ni chu mah hi fel ka tia chuan a puitling bak a amah hi hei ka duh chi ih. Ka duh vel vek a ni tawp a mah teh hi maw i a changkang ka ti chuan a sawi hi a dik ka ti khawp mai a chhan chu hei i ka sawi tawh ang khanin hmel lan dan ang hi kan keimahni duhthlan a ni lo nih chu chuvang chuan i hmelchhe em e i hmelchhe si maw i thau si cher si hakuh si chi kha ti ang chi hi chu i. A theih hram chuanin in comment lo hram hram ila, a chhe zawnga kan in comment emaw a chhe zawnga mi kan sawi dawn a nih ai chuanin sawi lo tawp ila mahniin pai tawp ila. Hei keini pawhin a hmel chu ka huat zawng maw ka ngaina zawng ni lo tih ang chi te chuan ui a hmel chhe e tih ang chi te pawh hei kan nei vek tur pawn kan nei vek a nih chu mahse kha kha anmahni hmuh leh hriat tura va sawi kher kha a ngai ka ti lo a. ih mi rilru natna kan thlen sak mai mai dawn tih nan nia chuvang chuanin ah insum theihna khan neih hram hram a tha a ni umm keipawh hi hei hmanah ka nulat lai hei nulat lai te chuanin mahni tawk ah kan tituai te lo nalh a ih tuna hei ka pa thian te ti mai ang hmana hei ka nulat lai ka tleirawl chhuah tir a min hre ho hianin tun hnua min hmuh te hian ui i va han i va han chhe kuh tawh. I va han cher chhe tawh em em i nu lat lai ang kha i ni tawh lo maw i nu lat lai i tluk tawh lo te min tia engtin nge ka tluk teh reng ang nia kum eng nge mawni chin a liam tawh a hei kan lo upa ve tawh a tar lam te kan lo pan tawh a nu lat lai leh tleirawl lai min hmuh ang kha an min hmuh khan tum phet zel a nih chu hei mawi sawi ang khan in hmeichhia phei chu fa kan neih tawh phei chuan thisen a chhuak nasa i kan lan dan hi a in thlak vek a nih chu ih. Pa kan neih tawh hianin a then chu Faneia nalh tulh tulh te pawh an lo awm mai thei mahse a tlangpui thuin ih fa kan neih tawh hianin kan lan dan te hi a inthlak nasa em em a ih hetah kan nu lat lai kan tleirawl lai ang kha chu kan tluk theilo hrim hrim a nih chu kan vun te a lo chuar a hma aiin maw tituai nalh tak kha a bo tawh a nih chu. kha zawng kha ka rawn comment phawt mai anga chuan hei comment hi ka rawn share ka rawn share leh ka rawn share chhunzawm leh ang e aw khawilai chen nge ka share tawh hetah a tawp aṭang hian ka share ang a tawp lam aṭang hian. Nicky misual boss tih hianin hei malsawmna ha chu i va nei sei ve hmuam seng lo a ni maw mi rawn ti a nia ka ha te hi hei ka duh vang a sei a ni bik lo maw lo hria la Nicky khan ka ha te hi a hma chuan hei helai ka ha hmai pahnih hi hei a inchen lo tiang deuh hian a awm a nih chu hma phei chuan maw. chuan ka pasal neih hma kum khanin brace ka vuah ve a ka ha hmai in chen loh vang khan ih brace vuah man hi a to lutuk a hei a chung ringawt ka vuah pawh khan sing hni a nih chu maw ih a hnuai te hi hei vuah ka duh a a hnuai te hi hei a rual lo ta nih chu vuah nghal ka duh a mahse pawisa kha ka nei bik si lo a a chung chiah kha ka vuah a chuan mahse ka pasal neih khanin hei ih Kan pa chhung te khan hei kan mo nu chu ha muat min te an hre thiam lo khawp mai a ka brace vuah kha kei lah lo zak bawk si enge kha vang khan in hei ka ha doctor kha ka phelh tir ta daih anih chu ka lo zak bawk si a mahse tunah hian ka inthlir ang ringtawp a chuan i-- pakhat leh chu hei ka chair keimah hi ka chair a nih chu ka chair lutuk chuanin hate a lo kuah a kan hmai te a lo lang ki a mahse tun tum ka chair dan hi chu tlaimin ka van nei deuh a ka biang ki lutuk tur hei hmai ki ruah ang kha ka nei lo deuh hlek a mahse ka ha hi chu ahh a lang ku ve deuh tho ih a chhan chu tunah hian K G sawmli paruk pawh ka ni lo ni chu mahni deuh phei chuan ka chair over forty four chauh ka nia maw chuvang chuanin. Umm ha kha chu tikhan sawichhun zawm tawh lo mai la chuan hetah hian hei Esther tih hianin chhe e rawn chhe e nilo chhe ve a rawn ti bawk a nui lem kha a rawn dah a. um chhiat leh that kha chu ni e kan thu ni lo va chuan hetah hian ruatipa chuau tih hian entia nupui a ang tawp tih kha rawn comment leh ta nih chu enti biakima nupui hi chantei kha hei ka lei nat khawp mai a a kawngah thlak ka tia i a video te a youtube channel te pawh kha hei ka lo en ve zeuh zeuh ni chu maw i a dam laia a video post ho te kha ka khawngaih reuh lutuk a ahh pawh chu ni se mihring hma hun hi tuman kan sawi thei lo a chuvang chuanin kan chungah eng pawh thleng thei a ni a chuvang chuan mi rilrunna zawnga thil sawi te leh khatiang kha that lo ziah kha hre thar nawlh ila insum na nun kha neih tur. Chuan hetah hian, I hmel hi NT biakim a nupui nen in inang tih kha rawn awm leh ta ni chu, a hming a inziak lem lo a. Pakhatin a rawn reply a, Keipawh inang ka lo tia ka hmuh tirh khan a profile vel ka en a, ka hre chauh lawm a ni a ni lo tih kha tih khan a rawn reply a ni. kan chhiar leh ang hei markaz tih hian a rawn comment leh a tah hian in ang lo e mai bei nasa siam hmel zawng zawng nen atia emoji tap lem te nui lem te mak ti lem te kha a rawn dah nual a nih chu a hei hi chu a tir lamah khan ka rawn sawi tawh tho a hei. i ang lo em mai bei nasa sia a rawn tih tak naki hi ka hre lo a chhan chu ih tu nge ang lo em mai min tih ka hre lo a hemi video ah hian in ih mi eh tu emaw ni hmel ang khan ka inchei hran lo a ih ka in hei before and after makeup ang tawp khan in i natural deuh a lang thei si khan ka inchei ni tawp mai a a tu nge ang lo a rawn tih ber hi ka hre lo ta ni chu chuan hei helai hian ma eng i tih hian in. Duaina final kha a paw chha lo deuh a rawn tia aw hei chu ka pawm thlap a chhan chu khatiang a paw chha leh ih looks in thlak hlawk ang khan ka in chei lo hrim hrim a chubak ah ka sawi tuang khan lightning kha chhel lut tuk a light kha eng mah kha ka nei lo a khuaa thim tawh bawk si kha hemi ah hemi ka hemi light ringawt kha chuan a nalh thei dawh a nalh thei lo a ni chuvang chuan in ka kha chu umm. ka hrethiam e chuan aw hei angtei pial tu tih hianin la hmel chhet tho a rawn ti bawk a nih chu aw a va buaithlak ang hlawl lo beih nasa ve sia tih te kha aw hei chu Marcus a tho ni chin a comment tu tho khan a rawn comment a ni. Hei a then chuan Mary Dongi i ang ka ti hmel tha e te an rawn ti ta. Ih mahse ka ang lo, Mary Dongi chiah chiah te an rawn ti ve tho ta. Mihring hi kan mit a van lo in ang lo hlawm em em ka tia chhan chu. Ih hei tunah pawh hian comment ka rawn chhiar ah te pawh hetlai ah pawh hian hei Mary Dongi, Sofia CCK te a tam ber ang leh an rawn sawi ang kha chu dah tha ila ang an rawn ti hrim hrim an rawn sawi ah khan. Engti biak ema nupui an rawn ti bawk ta pathum ih video a ngai a comment ah khan pathum mi pathum milar pathum ti mai ang aw an awm tawh bawk a nih chu ih kan mit hi a inang lo hlawm khawp mai te rawh engchiang ve ula a tawp lamah hian Mary Dongi i ang i ang deuh a rawn ti bawk a nih chu tah pawh hian. chuan hei mary dawng hi ang tihna lai hi comment hi hetah pawh hian a awm ve nual a a then chuan hei a va ho e an rawn tia mahse a ho a ho anga ngaih si ih hemi video hetiang makeup transition hi keimahni tan chuanin ih mi dang thenkhat tan chuan a ho a a hmanthlak a ni maithei mahse ka video ahh Pakhatah pawh khan ka sawi tawh tho a, heng hi keini tan chuan kan eizawnna atana thil tangkai a ni a, keimahni leh keimahni kan inpromote ve na ni vang hian ih hetiang video hi kan siam chhan a ni ve thin a ni. Chuan helai comment hi a hnunhnung ber atan ka rawn chhiar lawk ang. Pakhat ka pawm a, kei zawng Sunday leh len chhuah dawn te hian foundation hi ka inhnawih hman awrh thin. Mit lam phei chu ka ti hman lo, engtin nge inchei chu thu hran video lak kual vel na video lak kual vel nen i pui hrim hrim ka ti min rawn ti nih chu. hei hi comment ka chhiar hnu hnu ber ni se la engemaw pakhat kan chhiar leh hram ang e tuna mi kha ka rawn chhang lawk ang a nia hei ah mihring hi kan tui zawng te kan nuam tih zawng te in ang lo ta ni chu kei ni chu inchei te nuam kan lo ti a ni maithei a ih inchei peih thak lo fa an nei emaw nei lo munu la lai tang tawh a. makeup ngaina lo inhnawih ngai lo lipstick inhnawih tawrh leh hei fau eng nge foundation chu sawi lo ila powder an inhnawih tawp a lipstick inhnawih tawp a inkhawm ang chi te khan awm ta chuti a nih lai keini thenkhat tan chuan hei ih kan khawimawh lai maw hnawih loh chuan confuse thei thlawt lo ang chi te kha kan lo awm ve leh ta. Ngaih pawimawh zawng kha a in an lo ang bawk khan hei inchei te pawh a peih lo leh a ti mi lo tan chuanin ih an ti tih nan khan hun an insiam thei dawn lo a mahse thil reng reng ih hun kan insiam tah la nih chuan thil hi tih hman lo tak tak hi a awm lo in ka hria kei chuan maw ih nu nih vanga hei ih chawp hnawk tak tak inchhung bal leh chu chu kha mi ka ti hman lo tih a. Chhuan lo an siam hi chu kei chu ka pawm lo ka awi lo ih an peih lo vangah ka ngai makeup tih chhung te pawh hei a mawi tawk a in chei tur chuan an thiam leh thiam loh chu ka hre lo a dah tha ta ila an lo thiam anih chuan an peih na na na kha chuan a mawi tawk a lan kha chu foundation in hnawih te chu rei lo maw lipstick an in hnawih a eh mit eng nge ai hei kei pawn kei pawn eh eng nge ka ka inkhawm dawn te pawn umm. Ka fate siam ngai a, ka insiam a ngai a, tlem a makeup lo in apply ka duh ve bawk nen eye shadow ka inhnawih hman ngai lo, mascara ka inhnawih tawp a, ka eyebrow ka draw a, ka hmai hi ka hnawih a, chuan blusher ka hnawih a, lipstick ka hnawih a, chutiangin hei ka mit zawng zawng chei tur chuan hun ka nei bik lo a, mahse kha kha ih mit kan chei hman lo pawh khan a nalh tawk khan a inchei reng thei a ni tih kha. ka rawn sawi ka rawn chhang duh a hei hi ih nang pawh kha tuna comment lo comment tu hi vantirhkoh tih kha i hming tak tak kha a rawn lang lo a i duh chuan fa pakhat chauh ila pawm phei chuan ei la inchei hman lutuk lo inchei ve rawh i pasal tan hm i inchei a ngai mahse ah i hmel te lo that viau phei chuan inchei i mamawh lo te pawh a ni mahna keini chu kan hmel ten a zir lo a kan inchei ve deuh hlak lo chuan maw. kan hmuh tlak lo va chuvang chuan kan in chei a ni kimi changte tih hian chhe ve sia maw le a rawn ti a hmelchhia hi in tih ziah lo tur i hmelchhia in tih te i hang si tih te khatiang kha chin lo tur aw. Pathian pawl te tih dan a ni lo. Aw ka rawn chhiar duh tawk tawh mai ang. Umm a dang chu chhiar tawh lo mai ang. Ih chuan hei ih ka ka sam lem hi ka va thlak lawk ang a. Chuanin tuna ka lan dan hi maw, tuna ka ka lan dan hi tun hemi sam lem ka vua hian ih an deuh te ka nei leh em comment ah khan rawn sawi ula hum chuan sam lem dang ka va vua leh ang aw awle hei sam lem dang ka rawn vua leh a hemi sam lem hi chu ka video velah hian ka rawn vua ngun khawp mai a ti hian Tihianin Sofia CCK ka la ang em? Chuan Chhantei te Mary Tongi te ka la ang em? Umm. Tihian tunge ka an? Comment ah khan lo sawi bawk ula, ka sam tawi lai khan tunge ka an? Ka sam lem, ka sam sei lai hian tunge ka an? tih te. Chuan hei Sap Zaithiama te pawh hian an hi ka lo ngah khawp mai a, ka phu lo deuh deuh. Ka ang lo hrim hrim hei i ang pawh ka inti ngam ui ka inti ngam lo ka zak e ang a then chuanin Taylor Swift te ang min lo tia a thenin Megan Fox te maw awi awm lo lutuk ui Megan Fox hi chhe lo ka ti tawp a hmanah phei chuan ka duh thei lutuk a nih chu ui thosi lian tawk tawk a rawn awm. ih chuan hei ih lal lal lal nupui tu nge kha oh aw kha pawh kha inang min ti thin a maw chuan an hi ka lo ngah lutuk a an ngah chu an hmel tha an tia ka awih bawk si lo a keimah pawh hian hmel tha ka inti lo ni chu mahse an ka ngah bawk sia maw Eng pawh chu nise a tha vel vek e. Mi lar tam tak ka lo ang a. I a nuam keimah pawh hi mi lar angin ka in ngai tawp tawh e. Tak tak a ka rawn uang vel ni kha. Chuan hei lo comment u la aw. Tunah hian ka sam lem eh hemi a sei ka rawn vuah hian tunge ka an ve lek comment lamah khan in lo sawi ang a. Chuan video leh ah kan inhmu leh theuh dawn nia aw. Vawiin chu hemi ka video rawn siam nan hrim hrim hian tlem in ka rawn in chei vul ve deuh a, a takah khan tiang khan milo hmuh tum lo la, hetiang ang hian a takah milo hmuh tum su aw ka hmel tak tak a ni lo nia bye bye vek ule.